at eich sgwrs.
Wel, diolch yn fawr iawn, uh, Merian, uh, diolch yn fawr am y geiriau caredig yna. Um, ac ia, fel, fel o'ch, or chi wedi awgrymu, um, mae'r mae, mae ddarlith presennol mewn gwirionedd yn uh, ymateb i gais y ges i, i gyfrannu i'r digwyddiad mae dathlu Richard Price 300 oedd wedi cael ei um, i, i gynnal ar y cyd rhwng y Llyfrgell Genedlaethol a'r Ganolfan Uwch Hyfrydiau yn mis Tachwedd. Uh, nawr, rwy'n brysuro i ddweud ar y dechrau bod i ddim yn athronydd y fath yn y byd, uh, nac yn awdurdod y fath yn y byd y chwaith ar Richard Price. Ond y cais y ges i oedd i roi sgwrs gyffredinol ar Gristnogaeth yng Nghymru yn y ddeunawfed ganrif A fyddai'n darparu rhyw fath o gefndir a chyd-destun i'r awyrgylch deallusol, os liciwch chi, y cafodd uh, Richard Price i feithrin ynddo fe. Nawr, fi, fi rhaid i mi am resymiau orfod yn ni'n ôl o'r gynhadledd y mis Tachwedd y sywaith, uh, ond dyma ceisio eto uh, heno nawr fynd i'r afel a'r pwnc um, sydd yn bwnc anferth. Fe fyddwn ni gobeithio heb cyn y diwedd yn cyrraedd Watford, ond beth fi am wneud yn, am, am y rhan fwyaf o'r amser mewn gwirionedd, i'r rhoi rhywbeth o'r, or olwg cyffredinol o'r sefyllfa uh, crefyddol ar, ac o'r datblygiadau crefyddol yng Nghymru uh, yn y ddeunawfed ganrif, uh, sydd yn bwnc anferth wrth gwrs, a ac yy does dim modd rhoi yym cyfiawnder i i'r pwnc mewn seminar awr mewn gwirionedd. Yym hynny yw o o o'r reidrwydd fydd yy fy- fydd yy raid yy bodloni ar ormod mewn gwirionedd o osodiadau ysgubol yym ac o ryw ryw yym ryw frwsh yy eang fel petai yy i'r i'r i'r i'r darlun wi'n mynd i drio i, i, i, i gyflwyno i chi. Hynny yw, gan ganolbwyntio'n arbennig i ar y sefyllfa gylfyddol, ond hefyd ar dwf radicaliaeth yng Nghymru yn y cyfnod sydd yn dechrau, gallwch chi ddadle, um, yn dechrau o ddifri gyda thwf cynnar pywritaniaeth ac angydffurfiaeth neu ymneillduaeth grefyddol yn yr ail ganrif y bymtheg. Ac yna mae'r radicaliaeth yna fel y gwelwn ni, maes o law y gymdeithas yn tyfu'n arwyddocaol nawr yn ail hanner y ddeunawfed ganrif ac yna yn carlamu mewn gwirionedd mewn rhai ffyrdd yn ystod uh, hanner cynta'r bedwaredd ganrif ar bymtheg. Felly edrych, fel, fel dwi'n dweud, yn, yn, yn rhan fwy o'r amser fi gen i ar y macrocosm yna, os, os mynnwch chi, a gwneud hynny fel wedi awgrymu'n barod trwy ryw osodiadau sgubol, gosodiadau fydd yn or syml yn ei hanfod mewn gwirionedd, fel awgrymes i ryw fath o strôc eang ar y brwsh uh, fel petai. Ac yna os bydd amser cyn y diwedd fi am cyrraedd um, uh, yn, yn, yn testyn i fel petai uh, heno am gyrraedd Watford felly yn dyfa wrth fanylu ar rai o'r cyd-destynau um, lle roedd y grwpiau radicalaidd mae yn rhwydweithio'i gilydd, hynny yw symud o'r macrocosm fel bethau i'r microcosm. A y microcosm yma'n yn amodi rhywfaint wedyn ar y darlun macro wedi bod yn ceisio eu cyfleu o, o ffrydiau gwahanol, fel mae'r ffrydiau yma wedyn wrth edrych yn fanylach, yn, chi'n gweld nhw'n cyd-flethu ei gilydd mewn, mewn sawl ffordd o grymog ac arwyddocaol. Ond i droi i ddechrau at y, at y macrocosm. um, a fel wedi agrymu yn barod, mae radicaliaeth yn dechrau o ddifri yng Nghymru yn ail, o ail hanner y ddeunawfed ganrif ymlaen, ond mae'n tyfu wrth gwrs o hadau o rihau mewn cyfnodau cynharach. yn wir ar un wedd gallwn ni olrhain yr hadau yna yn ôl mor bell o leia a'r diwygiad protestanaeth. oherwydd mae rhai o'r materion neu rhai o'r ystyriaethau sy'n porthi radicaliaeth cyfnodau diweddarach, pethau fel pwysigrwydd yr unigolyn neu ymble, ble, ble mae awdurdod yn, yn gorwedd. Uh, mae, mae ystyriaethau fel yna, wrth gwrs, yn gwestiynau canolog adeg y diwygiad Protestannaidd ei hunan. Nawr, i ni'n tueddu yn ein hastudiaethau yn gyffredinol i roi mwy o sylw, dwi'n teimlo, i'r ddeunawfed ganrif nac i'r ail ganrif ar bymtheg uh, wrth i ni drafod hanes Cymru. Yn ni'n gweld uh, y ddeunawfed ganrif um, fel cyfnod ffurfiannol iawn yn achos y Gymru fodern. Yn yw, dyna canrif y deffro fel mae'n cael ei ddisgrifio weithiau, ynddo fe? Deffro cynyddol a diwylliannol, deffro crefyddol wrth gwrs, deffro gwleidyddol, a, ac yn y blaen, heb sôn am dechreuadau arwyddocaol iawn um, i ddatblygiadau pwysig ym myd um, diwydiannaeth, er enghraifft, ac amaethyddiaeth, a, a, a, a, a fel mae'r boblogaeth yn tyfu yn, yn arwyddocaol erbyn diwedd y ddeunawfed ganrif ac yn tyfu'n arbennig yn, yn ne ddwyrain Cymru, yn dyfa. Hynny yw, dyma y ddeunawfed ganrif, dyma'r ganrif, meddai Erfil Fychan, pan ddeffrodd y bobl gyffredin a dechrau, meddai fe, a dechrau meddwl dros nhw i hunan. Ond mae'n werth i ni gofio uh, geiriau uh, diweddar Garfield Hughes am yr ail ganrif o bymtheg, uh, sef fel wedi gwneu'n barod, mae'n ganrif y tueddir i'w esgiluso i raddau. um, oherwydd meddeg Garfield Hughes, mae yn yr ail ganrif y bymtheg y lluniwyd patrwm bywyd Cymreig y canrifoedd dilynol. A fi allwn ni ddweud fod tw, y twf um, y radicaliaeth yma a welwn ni yn y ddeunawfed ganrif yn tyfu mewn gwirionedd o hadau a feithrinwyd yn yr ail ganrif y bymtheg ac, ac ym myd crefydd yn arbennig, oherwydd um, yma yn, yn yr ail ganrif ar bymtheg, i ni, i ni gweld angydffurfiaeth neu ymneillduaeth uh, oddi wrth yr eglwys wladol yn dechrau datblygu yn arwyddocaol. Beth sy'n digwydd, wrth gwrs, mae gyda ni uh, y rhyfel cartre yn, yn does yng, yng nghanol uh, yr ail ganrif ar bymtheg, uh, a'r, ar pwerau yma yn, yn gwrthdaro ei gilydd. Um, crefyddol a gwladol. Ond uh, gydag adferiad y uh, frenhiniaeth wedyn yn y 1660au, uh, yn dilyn y cyfnod na cyfnod y gweriniaeth, cyfnod Cromwell, wrth i'n hibo, mae'n mae mae uh, ogleisio gweld Iolo Morganwg, er enghraifft, yn honni i fod yn perthyn i Cromwell. Cromwell yn ei deulu fe'n dod yn agos iawn i le dwi ar hyn o bryd yn ardal yr Eglwys Newydd yn Gaerdydd. Um, ond uh, gydag adfer yr Eglwys Anglicanaidd, nawr Eglwys Loegr, uh, fel Eglwys Wladol, roedd disgwyl wrth gwrs i bawb wedyn yn gyfreithlon fod yn aelodau o'r Eglwys yna. Ac yn wir, roedd hwnna'n wir wrth chi'n awtomatig i bob pwrpas yn aelod o'r Eglwys Wladol yn, yn dechnegol gyfreithiol ar hyd y canrifoedd sy'n dilyn, wrth gwrs. Um, ac uh, yn, y, yn y cyfnod cynnar yna, beth bynnag ar ôl adferiad y frenhinias, roedd yna erlid nawr ar y bobl oedd am dilyn i cydwybodau a gwrthod cydymffurfio ag Eglwys Loegr gwrthod cydymffurfio i Fedoe hi, neu i, i, i, i gwasanaethau hi ac yn y blaen. Ac roedd yna cyfres o ddeddfe cosb yn ceisio rwystro pobl i addoli mewn cyfarfodydd crefyddol um, amgen fel bethau anghyfreithlon yn yw cyfarfodydd o ddim yn gyson â'r llyfr gweddi gyffredin neu a chredoau ac arferion yr eglwys, eglwys Loegr felly. Ond mae 'na newid sylfaenol nawr yn digwydd um, gyda Deddf Goddefiad 1689, a hynny yn sgil y chwildro gogoneddus, os fydd amser fe'n cyfeirio'n fyr at hynny nes ymlaen. Mae'r ma, ma chwildro gogoneddus, mae fel yn cael ei galw, um, cael ei alw, yn, um, dwi wedi cael hanner digon o sylw gennym mewn gwirionedd, fi'n teimlo, um, o, o, o ran i, i phwysigrwydd. Hynny, beth sy'n digwydd yn 1688 yw bod y, y brenin Catholig Iago yr ail yn cael ei ddisodli gan i ferch Protestanaidd uh, Mari a'i gŵr uh, Gwilym o Oren. Ac yn sgil hynny wedyn, mae yna um, deddfe sydd yn, yn, yn, yn godde nawr i'r um, anghydffurfwyr, i'r ymneilltuwyr yma i, i, i gyfarfod. Hynny yw, dim ond mathau arbennig o anghydffurfwyr, oedd rhaid ni fod yn drindodaidd, oedd rhaid ni fod yn brotestanaidd, ond, e, ond yn awr oedd gyda nhw'r hawl i gynnal cyfarfodydd, ond iddyn nhw cael eu cyfrestru. Um, um, hynny yw, cael eu godde ar oedden nhw mewn gwirionedd, Yym yym ac yr oedden nhw'n parhau i cael eu trin mewn mewn nifer o ffyrdd fel dinasyddion eilra- ei- eilradd yndyfe. O- o'n nhw yn cael eu cau allan o sawl a- amryw freintiau a swyddi cyhoeddus, o'n nhw ddim yn gallu mynychu prifysgolion ac yn y blaen. Ond roedd ganddyn nhw nawr yr hawl i gyfarfod yn gyfreithlon

y, y derfeg o ddefiad mae ddas yn, yn y cyfnod ni ar ryw fath o bedestol mewn gwirionedd. Hynny mae'n mae mae dweud bod datganiad clir wedi ei wneud yn, yn y cyfnod yna o hawliad bobl a lludiwyd gothrymwyr a phenodwyd brenin o'n dewis yn hunan yn ei le. Hynny yw, mae'n gweld uh, y hyn sy'n digwydd yn 1688-69 yn, yn drobwynt pwysig yn, yn achos hawliau'r bobl a darostwng hawl y brenin fel bethau i dernasu i ddewis y bobl o'r, or brenin. Ond um, fe, fel yna'n rhai, er bod yr, yr angyd ffurfwyr mae'n awr ar hawl i, i gyfarfod um, wrth, o gyfestu yn, yn anghydffurfwyr felly, ynddo fe. Um, mae rhaid cofio, mae bach iawn oedd nifer yr ymneilltuwyr yng Nghymru ar ddechrau y ddeunawfed ganrif, er enghraifft. Rhyw 5% o'r boblogaeth Cymru, yn Cymru ar y pryd, yn, yn denau iawn i phoblogaeth, wrth gwrs, yn rhyw hanner, wel, llai na a hanner miliwn yn, yn boblogaeth Cymru ar y pryd. Um, ac um, o, o ran y rhai oedd yn ymlynu wrth rhyw fath o neilltuas erbyn dechrau'r ddeunawfed ganrif, ni'n sôn falle am, am ryw bimp ar hugen o filoedd o bobl ar y mwyaf felly. Felly criw bach iawn mewn gwirionedd. Um, Ond fel wi wedi awgrymu yn barod, ymhlith yr ymneillduwyr yma nawr, yr annibynwyr a'r bedyddwyr a'r hen Bresbyteriaid um, a'r crynwyr o ran hynny, dyna lle cafwyd y tir mwyaf ffrwythlon ar gyfer twf radicaliaeth. A fel wi wedi awgrymu'n barod hefyd, um, rwy'n gweld beth bynnag fwy ffrwd o radicaliaeth yn datblygu yng Nghymru, radicaliaeth grefyddol, a radicaliaeth grefyddol yw rhan fwyaf o radicalwyr y, y, y, y cyfnod mewn gwirionedd. Ond, um, um, dwy ffrwd yn, yn datblygu a gallwn ni uh, i diriaethu nhw, os licwch chi, uh, mewn dau unigolyn hynod nodedig, sef y Dr Richard Price, wrth gwrs, ac o'r ochr arall wedyn William Williams o Bantycelyn. Nawr, er mor wahanol uh, fydde gyrfaoedd y ddau yna, a'i dyliadau nhw ar sawl cyfri, mae sawl trebygrwydd trawiadol rhwng Williams a Price. Uh, mae i blynyddoedd y ddau yn rychwantydd y ddeunawfed ganrif bron, pan y Celyn wedi eni ym 1717, Richard Price wedyn ym 1723. Mae'r ddau yn marw wedyn yn yr un flwyddyn yn union, sef 1791. Ymhellach, mae'r ddau yn cael eu magu ymhlith ymneillduwyr yn Ne Cymru, Williams Pratecelyn yn Gogledd Sir Gâr a Richard Price yn Fro Morgannwg. Fel y sonies i'n barod, doedd yr ymneillduwyr ddim yn cael mynd i brifysgolion yn y cyfnod yma, i brifysgolion, ddwy brifysgol oedd ar gael yng Nghymru a Lloegr ar y pryd, wrth gwrs, sef Rhydychen a Chaergrawnt. Ac oherwydd roedd yr ymneilltuwyr wedi sefydlu academïau, ac uh, fel, fel fydd sawl yn chi'n gwybod, roedd yr addysg yn, uh, yn yr academïau yn, yn aml iawn yn fwy blaengar o dipyn ac oedd addysg yr hen brifysgolion yn y ddeunawfed ganrif. Ac fe ath Williams Pantycelyn a Richard Price ill dau i gael addysg mewn academïau um, ymneillduol. Yn fwy na hynny, yn wir, mae'n bosib, um, er bod yna rhywfaint o ansicrwydd ynglyn â'r union fanylion, ond mae'n bosib bod y, y ddau yn yr un academi yn yr un cyfnod yn union mewn gwirionedd, neu, neu o leiau mewn cynghennau o'r un academi. Yr academi yma yn ardal Talgarth yn Sir Fycheiniog, yn yw roedd yna fwy nag un lleoliad yr academi yn, yn Llwyn Llwyd, ac yn lle'r enw Chansfield. Uh, Richard Price wedi cael ei addysg yn Chansfield, a mae'n bosib bod Pantycelyn hefyd wedi cael ei addysg yn Chansfield, a'r ddau yn nhw yna, Pantycelyn yna o flaen Richard Price, uh, ond am, am gyfnod y tua 1738 yn gorgyffwrdd ei gilydd, felly dwi yn amosib bod e Richard Price a Pantycelyn wedi bod yn yr un sefydliad yn derbyn yr un addysg ei gilydd am ryw flwyddyn efallai. Um, nawr, un o'r pethau oedd yn nodweddu'r hen ymneillduwyr yma yng nghyfnod magwraeth um, Williams Montecelli a Richard Price oedd ymrafael diwinyddol. Ac i ni'n gweld hynny yn achos Richard Price yn y ffordd y symudwyd ef o'r academi roedd, roedd wedi cael ei gosod yn yr, mewn academi yn Pen Twyn yn Sir Gyfyrddin. ond fe symudwyd e yn 1738 i'r Academi yn ardal Talgarth am fod ei dad, tad Richard Price felly, oedd yn Galfin cadarn yn ddiwinyddol, yn anhapus iawn â'r daliadau diwinyddol mwy rhyddfrydol oedd yn cael ei arddel yn yr Academi ym Mhen Twyn. Ac ni'n gweld yr un fath o wrthdaro yn achos Pantycelyn, oherwydd um, os, os ydych chi yn gyfarwydd â cerdd hir Pantycelyn Theo Memphis, chi'n gweld ef yna yn darlunio'r dadleuon diwinyddol oedd yn rhwygo cynulleidfaoedd yr ymneillduwyr. Yym ac yy yn wir, yn roedd hynny'n wir yn brofiadol yn ei deulu ei hunan, oherwydd roedd yym ei deulu mewn achos annibynnol yn gogledd yy Sir Gaerfyrddin fan'na ynde, a a'r achos yn cael ei rwygo yym yn y dadleuon 'ma rhwng yy Calfiniaeth ac Arminiaeth a teulu Pont-y-celyn yn gadael yr achos yn 1740 ac yn yn yn mynd i i i i sefydlu achos annibynnol Calfinaidd ynde fe. Llawer iawn o'r dadleuon yn y cyfnod yma felly yn troi o gwmpas Calfiniaeth. A dyna, Calfiniaeth oedd credo y rhan fwyaf o'r ymreichliwyr yn y cyfnod yma. Um, Ond a dadleuon rhyngddyn nhw a'r ymneillduwyr wedyn oedd yn oedd yn ymwrthod neu yn cili oddi wrth yy Calviniaeth. Yym a dadleuon ma yn ymwneud â phynciau fel yy natur Duw, sofraniaeth Duw ynde fe, awdurdod Duw ei hunan. Yym hefyd yy cwestiynau yn ymwneud ag ewyllys rydd, yy hynny yw fa- i fy radd yr oedd ewyllys rydd gan yy gan ddynion. Yy materion fel yna. uh, yn ymwneud â, â pherson ac awdurdod Dyw a, a, a, a, a'r natur ddynol fel bethau. Pwnc amlwg arall wedyn oedd natur person Cris. Yn yw, i ni ymwyd y drindod fan hyn, ydy ni a'r cwestiynau yma, a oedd Christ yn o gyfiwch y Dyw, y Tad, ac yn bod er tragwyddoldeb, neu a oedd e'n fab Duw, ond wedi cael ei greu gan y tad, felly hefyd yn gyd-dragwyddol â'r tad, safbwynt yy oedd yn oedd oedd yn cael ei alw'n ariaeth. Yym, neu yy pen draw y, y, y, y dadleuon yna i, i, oedd i wrth drindodeth fel bethau oedd uh, undodeth neu sosiniaeth, ynddo fe? Ac yn aml iawn, ni'n gweld yr un math o ddatblygiad o union grededd Calfinaidd yym trwy Arminius i Aries i Undodius yn digwydd yym yn yn yn yn y cyfnod yma. A fel mae rhai o'r ymneilltuwyr yn ymbellhau ymhellach ac ymhellach oddi wrth yy union grededd Calfinaidd y, y mwyafrif yndyfe. Ac ymhlith y phynciau eraill oedd yn cael eu, eu trafod a i dadle yn y cyfnod yma. Um, Ond yw e, fel fel dwi'n gweud, dyma dyma'r dyma'r byd yr oedd yr yy yr yy Richard Price a'r a'r Williams Pantycelyn ifanc yn yy yn yn droi yn ei awyrgylch. Pyncie eraill mae oedd pethau fel beth yn union yw'r lle reswm, ynde? Yym beth yn union yw yw lle datguddiad? Yy yym a materion wedyn yy fel yym perthynas uh, emosiwn, beth yw lle emosiwn mewn crefydd, perthynas y pen a'r galon ac yn y blaen. Dyna rhai o'r prif feisydd yma roedd yna ymryson a thrafod yn eu cylch nhw. Um, nawr, yn yr haniad yma, rhai roi uh, eto gor symleiddio ond uh, trwy sôn am y ffrwd uniongred Calfinaidd ymneilltuol a, a, a thrindodaidd, felly ynddo fe, yym a wedyn yr yr y y ffrydiau neu neu'r tarddiadau ia anuniongred. Wel, ar ochr yr anuniongred yr oedd Richard Price. Roedd yn ymwrthod â Chalfiniaeth ac yr oedd yn ariad o ran ei gred, hynny yw, aeth e ddim mor bell i hunan â mynd yn undodwr, sef y darllen mae dim ond un uh, heb fod yn ddiw o gwbl, felly roedd, roedd Cris, roedd e yn ariad o ran i, i, i, i gred y natur y person, y, y, y natur y person Cris. Um, ond yn wahanol iawn wrth gwrs i Pantycelyn oedd ei hun yn galfyn ac yn rindodwr pendant iawn. Nawr, nawr, rhaid dweud bod Cymru heddi yn wahanol iawn i Gymru'r ddeunawfed uh, ganrif ac erbyn hyn mae llawer o o'n radicaliaeth ni yn radicaliaeth gallwn ni alw yn radicaliaeth secular. Ond yn y ddeunawfed, fel fi yw grymu'n barod, roedd twf radicaliaeth yn agos, agos iawn gysylltiedig â chrefydd ac â gymneilltuaeth yn arbennig. A er bod ni'n wir pwysleisio yym yy yr un pryd bod llawer o bobl yn y ddeunawfed ganrif, yym gallwn ni disgrifio nhw falle'n anghyffredin fel y mwyafrif mud, yym yy ro- roedden nhw falle er yn ymlynu yn ffurfiol wrth y- wrth yr Eglwys Wladol, yy o roi yy crefyddwyr mewn enw oedd llawer ohonyn nhw o ran 'u ym- 'u hymroddiad ymarferol. ac roedd llawer wrth gwrs o ofergoel yn y tir hefyd. Um, ond fel oedd y newfe ganrif yn wahanol iawn i'n in, in, in cyfnod ni, gallwn ni ddweud yr un peth o safbwynt radicaliaeth ac o safbwynt llawer iawn o, o bethau eraill. Roedd Cymru yn wlad wahanol iawn erbyn marw Williams Pantacelli yn yr Richard Price yn 1791 o gymharu â'r Gymru y ganed nhw uh, i, iddi yn y 17, wel, o gwmpas 1720. Roedd Cymru 1720 yn wlad bur gaedwadol, a dweud y lleia, yn wleidyddol, yn gymdeithasol ac yn grefyddol. Yy dyma'r Gymru wedi'r cyfan a gynhyrchodd y ddau gampwaith yy ryddiaith hynod boblogaidd hynny, gweledigaethiad Bardd Cwsg a Drych y Prif Oesoedd. A, a, a'r ddau awdur fan Elis Wyn a Theophilus Evans yn geidwadol iawn uh, ac yn wrth ymneillduol iawn. Dyma y, y Gymru, felly, y Cymru 1720, um, oedd lle roedd pawb, mwy na lai, yn, uh, yn, yn gyffredinol yn gwybod i lle ac yn derbyn i lle yn yr hierarchi cymdeithasol. Uh, mae dde arfil fychan eto edrychyd ar y sgweiar fel math o frenin bychan yn ei ardal. A dyma'r Gymru, wrth gwrs, lle roedd uh, Eglwys y Plwy yn gynolog i fywyd y gymuned. Uh, ac nid yw bywyd uh, crefyddol yn unig, uh, fel mae pethau fel uh, gwyliau mabsant yn, yn, yn, yn tystio. Um, hynny yw, ac, ac um, sych chi'n troi at um, beledwyr ac arolwyr y cyfnod, ni'n gweld fel yr oedd y bobl yn gyffredinol yn edrych ar yr Eglwys Wladol a rhyw fath o anwylder. Uh, hi oedd, uh, wy'n dyfynnu un o'r, or, or, or, uh, beledwyr nawr yn dyfa, hi oedd yr eglwys olau hawddgara tona i llun. Yn yw eitha gwahanol i, i Gymru erbyn tua chanol y bedwaredd ganrif ar bymtheg fel y gwelwn ni o ran yr agwedd at yr eglwys sefydliedig yn dyfa. A beth mae'r ymneillduwyr a'r radicaliaid yn wneud yw herio'r drefn yna, herio'r ceidwades yna uh, mewn amryw ffyrdd. A fel, fel wedi awgrymu, erbyn, erbyn diwedd uh, bywyd Richard Price a Williams Baddecellion, uh, roedd y lleisiau radicalaidd hynny uh, yn dechrau cael ei, ei clywed yn gynyddol, eglur a chroch Ac yn enwedig, wrth gwrs, o'n tua'n 1770au ymlaen, neu 1780au ymlaen, i ni a'n cyfnod yn dyn ni y rhyfel annibyniaeth yn America a'r chwildro Ffrengig, wrth gwrs, yn y cyfnod yma. A mae, mae dylanwadau nhw, dylanwadau y radicaliaeth ryngwladol yna yn, uh, yn effeithio ar, yn gynyddol ar, ar, ar bobl yng Nghymru. Nawr, dwi ddim yn annisgwyl mewn ffordd mae ymrith yr ymneillduwyr, os gallwch chi galw nhw yn ymneillduwyr anuniongred, y soniais i amdani nhw yn gynharach, um, y, y, y caf, y, y, roedd, roedd y, y, y grŵp yna o ymneillduwyr, uh, bobl oedd yn wedi gwrthryfela wrth gwrs yn erbyn y sefydliad Anglicanaidd, ond oedd hefyd yn tynnu'n groes o ran ei anuniongrededd i ran fwy o'r ymneillduwyr hefyd, yr ymneillduwyr Calfinaidd. Dwi'n yn syndod mewn ffordd, mae ymhlith y gwrthryfelwyr yna, os gael rhaid gael nhw fel yna, uh, roedd y, uh, i bod nhw'n dir arbennig o dda ar gyfer twf radicaliaeth. A mae Richard Price i hun, wrth gwrs, yn enghraifft dda o hynny. uh, yn yw ar fian, yn fian nawr ar ôl gadael yr academi yn, yn ardal Targall. I ni'n gweld yn symud i Lunden yn, uh, yn 1740 ac yn treulio i oes i bob pwrpas yn y, y fan honno. Um, lawer o'r cyfnod yna yn wynidog ar yr achos ymneillduol yn Newington Green, ac wrth gwrs yn dod yn, yn, yn Llundain yn, yn, yn rhan yn aelod dylanwadol yn gwirionedd o rwydwaith eang iawn o radicaliaid ar ddwy ochr Iwerydd, uh, sy'n rangen i fi mynylu ar ei, ar ei hanes, fi'n siŵr, uh, yn, yn, yn, yn y fan yma, yn, yn, yn yr ystyr yna, i weld e yn, yn ffigwr canolog yn y, yn y byd radicalaidd rhyngwladol yma. Yym ond yn yym be sy'n digwydd, mae mae e'n amlygiad eitha cynnar o'r radicaliaeth yma. A beth ni'n gweld wedyn, wrth i ail hanner y ddeunawfed ganrif fynd ymlaen, ni'n gweld nifer gynyddol nawr o leisiau radicaliaeth Cymreig eraill yn codi o blith y rai gallwn ni galw nhw'n ymneilltuwyr anuniongred. Pobl fel Iolo Morganwg, y ddau David Williams, Thomas Bryn Cothi, i enwi ond rhai ohonyn nhw. Ond mae'n werth cofio un peth, um, er mor ddiddorol yw'r radicaliad hynny, um, ac er i bod nhw wedi derbyn dipyn o sylw, uh, sylw cynyddol mewn gwirionedd, yn y cyfnod o tua'r o, tua adeg y Rhyfel Byd Cyntaf ymlaen, mewn gwirionedd, yn, yn sgil twf ryddfrydiaeth ddiwinyddol a seciwlariaeth. Mae'n werth i ni bwysleisio, mae, mae pur diddylanwad oedd y bobl yma yng Nghymru yn ei dydd. Um, ac yn wir am gyfnod uh, heleth o'r bedwaredd ganrif ar bymtheg. A hynny'n arbennig oherwydd y, y mudiad y, torfol efengylaidd a ddatblygodd yng Nghymru yn sgil y diwygiad Methodistaidd. Um, a fel fyddai'n dadle uh, yn, yn, yn, wrth i ni fynd mlaen nawr, um, byddwn ni'n dadle bod y diwygiad Methodistaidd yma uh, yn hyrwyddo math arall o radicaliaeth, math mwy uniongred yn ddiwynyddol o radicaliaeth. Oherwydd, beth sy'n ni'n gweld wrth i'r ddeunawfed ganrif fynd yn ei blaen yw'r ymneillduwyr uniongred yma fel, fel gelwys i nhw, yr, yr annibynnwyr a'r bedyddwyr yn arbennig, hynny yw y rai Calfinaidd yn um, Trindodaidd yma, maen nhw'n dod yn gynyddol o dan ddylanwad y diwygiad efengylaidd, y diwygiad Methodistraidd yma. Um, a hynny'n ddiddorol iawn eto yn, yn arbennig o tua'r 1770au ymlaen. Um, a beth ni'n gweld wrth gwrs yw twf cyson nawr yn y symudiad efengyledd yma a ddechreuodd yn y, yn y 1730au yn, yn, yn ne Cymru. Um, hynny yw, i ni'n gweld nawr um, twf cyson, um, hynny yw, mae'n mae, mae lledu'n ara i ddechrau, yn ne Cymru i ddechrau, yn yn lledu erbyn y uh, 1780au mwy fwy i'r gogledd, ac yna uh, yn, yn tyfu'n fudiad torfol uh, erbyn hanner cyntaf y bedwaredd ganrif ar bymtheg. um, nes greu beth mae RTD Jones wedi alw uh, yn gonsensws efengyledd. Hynny yw bod, bod y mudiad efengyledd yma wedi, wedi datblygu yn ffrwd grymus iawn yn gryfyddol ac yn gymdeithasol yng Nghymru uh, yn ystod hanner cyntaf y bedwaredd ganrif ar bymtheg. Mae honno hefyd yn, yn ffrwd yn fudiad sydd yn mynd y gynyddol radicalaidd ac uh, yn, yn angydffurfiol, yn neillduol felly. Hynny yw, mae'r Methodistiaid yn gadael yr eglwys um, wladol yn ffurfiol yn 1811 ac yn dod yn, yn, yn, yn, yn, yn, yn ymuno fel bethau'n un o'r, or enwadau ymneillduol erbyn hynny. Nes bod ni'n gallu dweud erbyn um, ganol y bedwaredd ganrif ar bymtheg, erbyn 1851, uh, sensus 1851, bod pedwar allan o bimp, bob pimp o'r bobl o, o ddolwyr Cymru yn mynychu capel ymneillduol yn hytrach na'r eglwys Anglican, nag eglwys Anglicanaidd. A mae'n mae sefyllfa nawr lle erbyn y cyfnod yna, mae bobl yn gallu hawlio yn gam neu'n gymwys, mae cenedl ymneillduol yn grefyddol ac yn frithfrydol neu'n radicalaidd yn wleidyddol oedd y Cymry. Newid syfrdanol, mewn gwirionedd, o gyfnod geni uh, Williams, Pantycelyn a Richard Price. Ac fel, fel wedi awgrymu, roedd hyn mewn gwirionedd yn tarddu i raddau mawr o'r diwygiad Methodistaidd oedd wedi dechrau yn y 1730au. A dyma ni'n nôl yn awr gyda cyd-ddisgybl Richard Price yn yr Academi yn Trallgarth yn niwedd y 1730au, sef Williams, Pantycelyn. Wel, roedd Hywel Harris, uh, diwygiwr Methodistaidd arloesol a thanllyd yn, y, yn byw yn agos i'r Academi uh, yn ardal Talgarth, ac yn gyfeillgar iawn â thiwtor Richard Price yn yr Academi, a, a tiwtor Pantycelyn hefyd, sef fy fasol Griffiths. A mae'n bosib, yn wir, y byddai Richard Price wedi clywed Howell Harris yn pregethu ym mynwent Talgarth tua 1738, fel y gwnaeth Pantycelyn, wrth gwrs, ond heb gael yr un effaith arno fe. Oherwydd, fel, fel ych chi'n cofio, os ych chi wedi darllen marnad Pantycelyn i Howell Harris, mae'n dweud fyna bod e wedi cael ei ddal oddi chibod yym wrth wis yn da- dal daliwyd fi wrth wis oddi chibod gan i sŵn dychrynllyd ef, sŵn dychrynllyd Harris yn pregethu yndyfe fe. Ac wrth glywed Harris yn pregethu fe yna ym Mynwel Talgarth, yy mae'r myfyriwr ifanc mae Williams Pantycelyn yn profi troedigaeth ysbrydol ac yn troi wedyn at y Methodistiaid. A'r cynlyniad hynny wrth gwrs yn eironig braidd oedd iddo ymuno ag Eglwys Loegr, hynny yw, mynd oddi wrth yr, yr ymneillduwyr i Eglwys Loegr, cam ceidwadol iawn, gallwch chi i dybio. Ond dyw pethau ddim mor syml â hynny mewn gwirionedd, oherwydd perthynas anesmwyth y dweud y lleiaf rhwng y Methodistiaid a'r Eglwys Wladol. Um, hynny yw, er bod nhw'n mynd i aros yn ffurfiol yn rhan o'r Eglwys Wladol, Yym, roedden nhw, o ran eu gweithredu, yn gweithredu i raddau helaeth fel corff oedd yn annibynnol, fel corff oedd wedi ymneilltuo oddi wrth yr eglwys uh, mewn gwirionedd. Hynny yw, roedd ganddyn nhw i, i strwythyr i hunan, i seiadau'n lleol, a'i sesiynau wedyn uh, yn, yn genedlaethol, oedd yn, yn rhedeg y mudiad yma. yn annibynnol mewn gwirionedd ar oruchwyliaeth yr awdurdodau eglwysig. Ac er fod Williams Patrick Helen wedi mynd, yn, yn, wedi cael ei ordeinio'n yn gurad, wedi bod yn gweithredu fel curad am ychydig yn yr Eglwys Wladol, um, ac bu'n wir wedi aros yn ffurfiol yn aelod o'r Eglwys Wladol hyd i farw. Um, dim ond am ychydig flynyddoedd yn llwyddodd ei i, i aros yn weithga- weithgar o fewn yr eglwys. Hynny yw, cael ei daflu allan uh, o fewn ychydig flynyddoedd yn y 1740au o'i swydd fel curad a ddigwyddodd iddo fe am bod e wedi gwrthod cydymffurfio a rheolau ar eglwys ac yna weithredu fel wy wedi awgrymu nawr yn annibynnol mewn gwirionedd ar yr eglwys i raddau hylus iawn o ran ei gweithgarwch o ddydd i ddydd. Yym, ac er mor amharod oedd y Methodistiaid i ordeinio eu gweinidogion eu hunan yy yn 1811 ac felly dod yn enwad yn neillduol, roedd y cam yna mewn gwirionedd yn gam anorfod yn y pen draw, oherwydd ym mudiad am neillduol oedd Methodistiaeth yn y bôn o'r dechrau ade mewn gwirionedd, er gweitha yym yy protestiadau ei harweinwyr i'r gwrthwyneb. A, ac, ac yn un, un ni'n gweld hynny yn y, yn y ffordd y bydde rhai o'r seiadau Methodistoedd dros y blynyddoedd yn y ddeunawfed ganrif yn troi yn eglwysi ymneillduol, a rhai o'r cynghorwyr Methodistoedd yn, yn mynd yn weinidogion ymneillduol. Hynny yw, roedd bobl, fel oedd y ganrif yn mynd yn ei flaen, yn cynyddol, yn cydnabod reality o sefyllfa yma, grŵp angydffurfiol oedd y Methodistiaid mewn gwirionedd. Ac er bod yr anweunwyr Methodistaidd yma yn teulu bod nhw'n deyrngad i'r sefydliad gwladol ac eglwysig, ac yn anodd i praidd i dywylyddiaeth wleidyddol, ac yn enwedig yng nghyfnod y Chwyldro Ffrangeg efallai. mewn gwirionedd yn ei hanfod fudiad radicalaidd oedd Methodistiaeth. Um, oherwydd yn ben a oherwydd y pwyslais llywodraethol oedd yn y mudiad yna a'r brofiad yr unigolyn. Hynny yw fod rhaid i bobl i fod yn aelodau o'r o'r, o'r seiadau Methodistaidd yn wir i, i, i rwy'n fod yn gristion go iawn yn ei, yn ei, yn ei golwg nhw, oedd rhaid i'r person yna ddod i brofiad personol o ffydd yng Nghrist a dod i berthynas bersonol uniongyrchol â Duw yng Nghrist. Um, yw, a, a, a bod pob, yw, hyn o'n nhw'n dweud hefyd, beth bynnag oedd safle rhywun yn gymdeithasol, bod pob unigolyn mewn gwirionedd o flaen Dyw, os, nhw, os oedd y person am frenin neu'n drotyn, os oedd yn wryw neu'n fenyw, os oedd yn gaeth neu'n rhydd, bod pawb yn gyfartal o flai yng ngolwg Duw mewn materion ysbrydol yn, yn, yn mewn perthynas â iachwdwriaeth. A dyna pam, er enghraifft, yn achos merched, pam mae merched yn, yn, yn cael addysg uh, yn gyfochrog y dynion uh, a, a bechgyn yn, um, yn, yn uh, yr, yr ysgolion cylchynol a'r ysgolion sil ac yn y blaen. A mewn gwirionedd, yr oedd y Methodistiaid yn cael ei erlid yn gyson ar hyd y, y, y ddeunawfed ganrif gan yr awdurdodau gwladol a chrefyddol, am ei bod nhw'n ei gweld nhw yn bygythiad neu'n berygl. Beth bynnag, hynny yw, mewn gwirionedd eraill, beth bynnag roedd y Methodistiaid ei hunan yn dweud, roedd ei gwrthwynebwyr yn graffach na nhw yn y mater yna ac yn gweld bod holl bwysleisiadau um, yr, uh, y Methodistiaid yn ei gyrru nhw i dir radical gwrth-sefydliadol. Um, a mae'n arwyddocaol yn dwi, mae un o'r llys enwe a roddwyd ar y Methodistiaid yna oedd i galw nhw'n cradociad. Hynny yw, yn ei gysylltu nhw'n union gyrchol a puritaniad chwilfroadol yr ail ganrif ar bymtheg. A meddyliwch chi nawr am werin Sir Gyfyrddin, werin digon tlawd a di-nod, uh, wedyn Methodistaidd Sir Gyfyrddin, yn canu geiriau fel hyn yn emynau Pantycelyn. Brenhinoedd dîm o ddwyfol rhyw, perthynas agos iawn i ddiw. Neu, emyn arall, cawn goronau cyn bo hir, oll fel i goron ef, sef coron Christ, Nawr, sôn am gyflwr ysbrydol, y bobl mae, mae Williams yn fyna, um, wrth sôn am i, i fod nhw'n berth, perthyn yn agos i ddiw, neu, wrth sôn, neu, neu mae'r coronau mae'n sôn amdano yn rhai maen nhw wedi gael yn y nefoedd. Ond, dwi mewn cam anferth o fyna wrth ddarlleniadau o'r fath yna i'r werin bobl, mae dechrau cwestiynu awdurdod yr hierarchioedd y cwmpas nhw. os ydyn ni'n blant i'r brenin mawr, ond nid oes gyda ni rhyw hawliau a, a, a, a rhyw lais a rhyw farn sydd yn cyfri. Um, ac fe gawn Pantycelyn yn weithredol radicalaidd hefyd mewn sawl ffordd. Fe yw'r cyntaf mewn print, er enghraifft, yn y Gymraeg i gondemnu ar fasnach mewn caethion. Ac yn ni'n cael ein annog yn weithredol gwragedd i fynegu hunan yn gyhoeddus. yn, yn, yn y seiadau ac yn yr addoliad ac yn y blaen. Nawr, fel uh, um, fe ddwedir yn aml iawn, mae dylanwad caetwadol oedd Methodistiaeth. Mae un uh, hanesydd yn dweud fod nhw'n socially and politically conservative. Hanesydd arall yn dweud Methodism was inherently conservative. Ond fe elli dadle yn, yn, yn wahanol felly, a dweud um, fel arall mewn gwirionedd oedd y sefyllfa, a bod Methodistiaeth yn ei hanfod beth bynnag am yr allanolion a'r pwysleisiadau a'r, a geiriau teg yr, yr, yr, yr, yr arweinwyr, teg at yr, yr awdurdodau yn y blaen, bod Methodistiaeth yn ei hanfod yn radicalaeth. Yym, a dyna gawn ni mewn gwirionedd yn yr ail... yn y bedwaredd ganrif ar bymtheg, yn dyfe, yy yw nawr y rhyng- y rhwydweithio, mae'r rhyngweithio rhwng yr hen ymneillduwyr, yr Annibynwyr a'r Bedyddwyr, sy'n mynd yn fwy ac yn fwy Methodistaidd a, ac yn efangylaidd, a'r Methodistiaid wedyn wrth ddod yn, yn, yn, yn, yn fudiad um, ymneillduol. um, yn, yn, yn cydweithio nes ac yn nes ar annibynnwyr a'r bydyddwyr nes creu uh, fel, fel, fel wy'n awgrymu erbyn canol y ganrif um, rhyw fudiad efengylodd um, radicalaidd sydd yn, yn rhyw fath o hegemoni um, yng Nghymru ganol y bedwaredd ganrif ar bymtheg. Niw, fel, fel mae, mae, mae Auntie Jenkins yn dweud yn rhywle, y digwyddiad mawr yn hanes gwleidyddiaeth Cymru oedd ysgariad Methodistiaeth a Toriaeth a ddigwyddodd uh, tua chanol y bedwaredd ganrif ar bymtheg. Wel, dyna'r um, golwg ar y, ar y, y macrocosm y fel wedes i, dyna oedd, oedd yn mynd i gymryd rhan fwy o'n amser, ond dwi eisiau troi um, yn y amser sydd gen i ar ôl i edrych ar y microcosm fel bethau, ac yn edrych uh, yn arbennig ar rai o'r rwydweithiau. Um, I ni'n gallu gweld rhwng, uh, os, os ni'n edrych ar y ddwy ffrwd radicalaidd um, crefyddol yma yng Nghymru i'r bedwaredd ganrif, um, yr ddeunawfed ganrif ac i mewn yn wir i'r bedwaredd ganrif y bymtheg. A, a gweld lle mae'r ffrydiau yma nawr yn cyd-blethu ac yn gorgyffwrdd yn ymarferol ar lawr gwlad fel bethau wrth, wrth i bobl ymwneud â'i gilydd. Mae gen i'n gweld nawr bobl o sawl byd-olwg gwahanol, sawl credoau gwahanol uh, ymlith y radicaliad mae nawr yn uh, cyfarfod a'i gilydd mewn wahanol ffyrdd. Be sy'n anodd, wrth gwrs, i wybod, mae'r mae, mae, mae holl syniad o rwydweithio, mae'n rhywbeth awgrymog cyfareddol yn wir am rhwydweithiau. Be sydd yn anodd i, i ddweud, wrth gwrs, yw faint o ddylanwad ymarferol oedd gan y naill ar y llall. nhw'n cyfarfod ei gilydd ac yn trafod ei gilydd falle, gan gwybod am ei gilydd, ond faint o ddylanwad ymarferol oedd? Um, ond mae'r rhai bod yna rhywfaint o ddylanwad o leia, gallwn ni ddweud. A wy eisiau dechrau gyda, yn achos Richard Price yn benodol, um, wy'n mynd i roi ffocws fan hyn, ac yn dechrau gyda rhwydwaith y teulu. Oherwydd, er bod Richard Price yn byw yn Llundain ar hyd i oes fel oedolyn, fe gadwodd i gysylltiad agos ei deulu yn ei hen gynefin ym Mro Morgannwg, fyddai'n mynd nôl ymlaen ac yn treulio gwyliau yn yno. A hefyd, wrth gwrs, oedd nifer o aelodau teulu um, uh, Richard Price ei hunan yn Llundain ar adegau gwahanol. Roedd i ewyr Samuel Price, er enghraifft, yn Llundain yn gyd-weinidog a'r gweinidog uh, ymneillduol enwog Isaac Watts, y ddau nai wedyn, uh, Merian Constantine, wrth gwrs, wedi, wedi trafod uh, George uh, Cadogan Morgan, er enghraifft, ei, ei, ei frawd ei wedyn William Morgan, ac aelodau eraill o'r teulu, roedden nhw yn troi, hynny yw, roedd e ar hyd i fywyd yn ymwneud â'i deulu, ei deulu Cymreig. Mae rhwydwaith awgrymog iawn wedyn yn gysylltiedig â thargarth, talgarth, ac efallai yn wir y dylwn i fod wedi galw'r papur yma yn Talgarth a Watford, uh, mannau cyfarfod radicaliaethau rhyngwladol. Um, a, a, a radicaliaeth mae nawr i ni gysylltu, radicaliaethau mae nawr i ni gysylltu â Price a Pantycelyn. Hynny yw, y ddau radicaliaeth yma, wrth gwrs ag amlygiadau Cymreig uh, frodorol iddyn nhw, ond hefyd y ddau um, radicali, uh, ddwy radicaliaeth yma hefyd yn rhyngwladol oherwydd roedd y mudiad Methodistaidd efo'n gilydd yma yn Gymreig, ond oedd e hefyd yn rhan o fudiad eang oedd yn uh, cwmpasu Ewrop ac America, wrth gwrs. A mae'r rwydwaith yy wi isio s- roi sylw iddi yn arbennig nawr sy'n troi o gwmpas Talgarth yn gysylltiedig â rywun o'r enw Judith Weaver o Sir Faesyfed. Nawr, i gŵr cynta oedd dyn o'r enw Samuel Jones, oedd yn weinidog ymneillduol, oedd yn cadw academi uh, yn Tewkesbury, yn swydd uh, Gaerloyw. A fi ef oedd tiwtor fyfasor Griffiths, a fi wedyn yn ei dro yn diwtor ar Richard Price a Pant y Celyn yn Talgarth. Dwi'n mynd â gysylltiad uniongyrchol fyna um, rhwng Samuel Jones a fyfasor Powell a Richard Price. Ac felly roedd, roedd y Judith um, y Weaver yma yn symud mewn cilchoedd, uh, yn cilchoedd yr hen ymneilldiwyr yma. Ac yn wir, fe briododd

Ond fe ddaeth Judith Weaver, neu Judith Godwin, hefyd o dan ddylanwad y Methodistiaid, a dod yn gyfeillgar iawn ymhlith pobl eraill a Hywel Harris. Ac fe anfonwyd i dau fab hi i aros at Hywel Harris yn Rhyfeca yn 1738 i dderbyn addysg yn yr Academi o dan Fyfasol Griffiths, sef hen gyd yym yym ddisgybl a yy a'i gŵr hi, felly Edward Godwin yn Tewkesbury. Ac felly sylwch nawr bod ddau fab Judith Godwin yn yr Academi yr un pryd â Richard Price ac o bosib yr un pryd â Williams Pantycelyn. Um, nawr, rwy'n siŵr bydd gallu rai o'n chi'n canu wrth uh, clywed yr enw Godwin. Yym, cael tröedigaeth at y Methodistiaid fu hanes un o meibion Judith Godwin, Judith a ac Edward Godwin. Yym, un o'r ddau fab oedd wedi derbyn addysg nawr yn yr academi yy gan fy fy maswr Griffiths. Ond i frawd arall yw wedyn, John Godwin, roedd e yn aros yn yr hen neillduaeth annebyngyredd, os gallai roi y y fel 'na, A'r John Godwin 'ma, wrth gwrs, oedd tad y William Godwin radicalaidd enwog hwnnw, a ddaeth maes o law yn ŵr i Mary Wollstonecroft, a hithau, wrth gwrs, ar un adeg yn aelod o gynulleidfa Richard Price yn Newington Green. Felly mae yna, mae yna gysylltiadau hynod, hynod ddiddorol rhwng Methodistiaid a ymneilltuwyr a'n uniongred a radicalaidd yn troi o gwmpas Talgarth uh, yn, yn y cyfnod yma. Ac yn wir yn troi o gwmpas, um, o gwmpas Llundain hefyd oherwydd um, un arall o gyfeillion uh, Richard, uh, Judith a, a, a Godwin a'i, a'i gŵr oedd Lewis uh, Rhys, um, gweinidog um, yr ym, ym neillduol efengyledd yn Llanbryn Mair. Uh, a Lewis Rhys yn dad i Ibrahim Rhys, oedd yn gyfeillgar iawn wrth gwrs yn, yn yw eto yn, yn, yn, yn ymwneud a'n efengyledd yn Llundain ac yn uh, gydweithio'n agos â Richard Price. Cysylltiadau hynod, hynod ddiddorol yn fyna. Ac os, os ga i, fi'n mynd i fod yr amser yn dechrau mynd, os ga i o'r diwedd cyrraedd y Watford um, sydd ar, ar mynydd Caerffili. A'r ffigwr canolog yn, uh, yn y rwydweithio yna yw dyn o'r enw Thomas Price uh, o Blas Watford. Uh, Ystus heddwch, uh, ganed e 1712 y marw 1713, mae um, yn gefnogol iawn i'r Methodistiaid, o gyfnod cynnar iawn yn hanes y Methodistiaid. Um, ac yn wir, fe yw'r istis praes mae, uh, mae Williams Pantichelin yn sôn amdano mewn, um, mewn marnad i'w ferch yng nghyfraith, ei Grace Price, a fi farw rhyw dau blynedd cyn, cyn uh, uh, Thomas Price i hunan yn 1780, Yym, ac fel fel o'n i'n awgrymu, roedd Thomas Price yn yn yn groesawgar, yn ge- gefnogol iawn i'r Methodistiaid yy yy mewn cyfnod cynnar yn hanes y Methodistiaid, ac a cysylltiadau agos iawn yn y cyfnod cynnar 'na â Howel Harris. Ac yn wir, mae mae yy Edward Godwin yn yn cysylltu â Thomas Price, yn dweud fod e wedi cael trwedigaeth. uh, at y Methodistiaid. Felly mae'n dangos fod cysylltiadau wedyn rhwng, uh, cysylltiadau rhwng Talgarth a, um, a Watford uh, yn, yn y cyfnod yna. Ac roedd y Methodistiaid yn cael croeso yn plas Watford. Um, y rai Cymreig, bobl fel Harris a Pantic Helin, ond hefyd y rai Saesneg hefyd. Roedd um, uh, George Whitfield a'r Brodyr Wesley uh, hefyd yn cael hynny. Felly mae, mae, mae, mae yn, yn hermau'r mudiad methodistaidd radicalaidd, mae, mae, mae, mae, mae, mae'r elfennau rhyngwladol yma, os gael ei roi yn dod at ei gilydd, oherwydd Whitfield yn treulio llawer ei amser yn America yn, yn, hefyd, ynddo. Um, ond yr enw pwysig arall, wrth gwrs, yn, yn cyd-destun Watford yw David Williams, bwll y plant Um, roedd hwnnw yn gefnogol iawn i'r Methodistiaid ar y dechrau yn, yn niwedd y 1730 ac yn wir fe gafodd um, roedd e'n weinidog yn neillduol a fe gafodd tir gan Thomas, um, Thomas Price i, i, i godi capel yn agos i Blas Watford yn 1739. Ond fe oerodd i berthynas e, perthynas David Williams a'r Methodistiaid, a dechrau newid yn ddiwinyddol i gyfeirio at Arminiaeth ac yna i Aries. Um, a mae'r Methodistiaid wedyn, yn Thomas Price wrth gwrs yn, uh, yn gyda nhw, yn gadael capel Watford wedyn ac yn codi tu cwrdd yn y Gros Wen. um, ar gyfer y seiat, uh, seiat y Methodistiad ym 1740, ond y seiat yna wedyn yn symud i fod yn eglwys angydffurfiol uh, ef efengylaidd, uh, efnelldiol efengylaidd, felly y Calfinaidd. O dan dyn, byddwn ni dipyn amdano fe, mae'n siŵr yn y steddfod uh, Pont y Pridd eleni, sef y, y gweinidog wedyn oedd William Edwards, y pontwr, yr un cododd y pont yn, yn Pont y Pridd. Felly cysylltiadau diddorol iawn eto fan hyn rhwng y grwpiau anuniongred ac uniongred uh, ymhlith yr ymneillduwyr a'r Methodistiaid a'r ymneillduwyr radicalaidd yma. David Williams, wrth gwrs, yn cynnal ysgol enwog iawn yn Watford y gymrith i ddisgyblion. Roedd y David Williams arall, David Williams Wayne Waelod, uh, oedd yntau yn fab i Fethodist, ond y drodd ei hunan yn radical a'n uniongred amlwg, uh, ei gysylltiadau amlwg, lle mae'n sy'n ni edrych yn fe nawr wrth gwrs ei gysylltiadau amlwg a, um, a, a Ffrainc. Um, Thomas Price hefyd, a, a Morgan John Rhys wrth gwrs hefyd yn un o, o ddisgyblion um, uh, David Williams, un y gallwn ni ddadle, falle bod e yn ei berson yn cyfuno y Methodistiaeth efengylaeth a'r radicaliaeth um, mwy resymol i roi fel yna. Dweud. Diddorol yw hefyd fod Thomas Price yn ddiwydiannwr arloesol um, yn gyd-gyfrifol am sefydlu gwaith Haian Dowles yn 1759. A mewn ffordd, gallwn ni weld e felly yn cyfrannu at ddechreadau y trefoli a'r diwydiannu mae fyddai'n hybu radicaliaeth yng Nghymru uh, yn, uh, yn, yn y bedwaredd ganrif ar bymtheg. A mae'n bos, eitha posib hefyd bod Thomas Price yn perthyn i Richard Price. Ac felly fe welwn ni yr holl elfennau radicalaidd mewn y cyfnod yma, y rhai Efengylaidd, y rhai Anuniongred, y rhai Cymreig a'r rhai Ryngwladol i gyd yn cyfarfod yn ardal Watford erbyn diwedd y bedwaredd ganrif ar bymtheg. A mae'n ddigon o enghreifftiau eraill, ddim amser i, i, i fanylu ymellach, digon o enghreifftiau eraill o rwydweithiau posib rhwng Richard Price a'i gyd Gymru. Uh, yn ôl, wrth gwrs, yn uh, yn, yn, yn Morganwg, uh, ymlith i deulu yn, yn Llundain, ond meddyliwch nawr er enghraifft, um, Howell Harris yn mynd i, i Lundain yn aml um, i, i, i helpu um, George Whitfield yn, yn, yn, yn un peth. Ac ar un o'i, o'i ymweliadau yn, uh, yn Llundain yn 1743, mae'n cael cynno gyda Isaac Watts, gyd-weinidog uh, Samuel Price. Tybed a oedd Harris wedi gofyn i Isaac Watts, wel beth yw hanes Richard Price oedd yn disgybl yn Talgarth, ynddo fe? I ni ddim yn gwybod, ond mae'n eitha posib. Ac i ni ddim yn gwybod chwaith ydyn ni ynglyn â a'r, ar bobl yma fydde, fydde Richard, hynny yw, yr, yr argraff gyffredinol mae bobl yn trio roi yw mae chydig iawn o gysylltiad rhwng Richard Price a'r byd Cymraeg a Chymraeg. Pwy a wyr? Leo, faint o bobl oedd yn ymwneud â Richard Price yn rwydweithio gen i ddim yn gwybod dim amdanyn nhw. Uh, yn, yn beth y miloedd o Gymru oedd yn troi yn, yn, yn, yn Llundain, cysylltiadau bobl fel um, Ibram Rhys a, a, a Judith Godwin ac yn y blaen ac yn y blaen ac yn y blaen. Da. A beth sydd yn ddiddorol, fi yn, fi yn gorffen fan hyn, ydych chi'n, uh, mi rhaid i mi orffen fan hyn o ran yr, yr amser, ond beth sydd yn ddiddorol iawn yw cysylltiadau wedyn, nid yn unig y cysylltiadau rwydweithiol, ond y cysylltiadau um, hynod o grymog mewn gwirionedd sydd rhwng y ddwy brif ffrwd yma o radicaliaeth Gymraeg, um, yn eu pwysleisiadau nhw. Nawr, maen nhw'n wahanol iawn i gilydd, wrth gwrs, ar bob math o lefelau o safbwynt uh, i, i credoau, i byd olwg nhw, uh, i hargoeddiadau nhw, ar bob math o lefelau. Ond mae yn ddiddorol iawn pan ych chi'n edrych ar rai o'r pethau creiddiol oedd gan y, y grwpiau yma yw um, uh, yn, yn pwysleisio. yn un peth, tri, tri pheth yn, yn sydyn iawn. Yn un peth, mae'r ryddid yn fater canolog i'r ddau grŵp yma. Yn un amlwg, wrth gwrs, yn achos Rhwyd Richard Price, ryddid mewn gwlad ag eglwys. Ond mae, mae emynau Pantycelyn yn llawn sôn am rhyddhau ceithion. Ac yn sôn, wrth gwrs, am, am ryddid ysbrydol yn y lle cyntaf, Ond, fel wedi awgrymu'n barod, roedd e yn un o'r rhai ar y blaen yn ymgyrchu dros ddeleu caethwasiaeth. Um, ac roedd e hefyd a'r, a'r, a'r, a'r Methodistiaid hefyd yn dathlu fel Richard Price y ryddid a'r hawli oedd wedi dod iddyn nhw trwy chwilfro gogyneddus 1688. gair pwysig arall wedyn, neu, neu pwysigrwydd, yn pwysles pwysig canolog arall gan y Methodistiaid a'r radicaliad eraill fel ei gilydd, oedd y pwysles yma ar yr unigolyn. Um, uh, I ni weld hynny wedi ogrymu hynny'n barod yn, yn hermau'r safle um, benywod er enghraifft. Um, hynny yw bod safle pob unigolyn nawr o flaen diw yn gydradd. A'r, a'r, a'r peth arall, eto sy'n amser yn ei fanylu ar hyn nawr, ond nodwedd arall sydd yn wir am y ddwy radicaliaeth mae wedi gilydd, Pantycelyn a, a Price, yw'r gobeith mil flwyddol sydd ganddyn nhw i gyd. Hynny mae'r ddwy garfan yn edrych ymlaen yn obeithio ar dyddiau gwell ar y gorwel. Yn achos Williams, Pantycelli yn ei gyd-fethodistiaid, maen nhw'n arddel safbwynt diwinyddol sy'n cael ei alw'n ôl filflwyddol. Hynny yw, ro'n nhw'n credu bod cyfnod hir o barodrwydd ddaearol yn mynd i ddod ar y ddaear uh, yn rhagflaenu ail ddyfodiad Crist. a bod, oedd hynny'n ysgogiad iddyn nhw ymdrechu ledu'r efengyl grisnogol, ond hefyd i ledu cyfiawnder cymdeithasol trwy'r ddeiar, a dyna ysgogiad pwysig iddyn nhw, er enghraifft, i ymgyrchu dros ddileu caethwasiaeth. Wel, mae'n mae amser uh, i wedi dod i ben, ond jyst nodi un peth bach arall gogleisiol. Um, Dwi'n credu gallwn ni nodi maes arall lle roedd y ddwy ffrwd uh, um, radicalaidd yma yn ymddibygu, sef yn y ffordd oedd roedd y ddwy ffrwd yna, fel llawer o, o'i gyd Gymru yn gyffredinol wrth gwrs yn y cyfnod yma, yn derbyn ac yn arddel yr hanesyddiaeth Gymreig traddodiadol, sef mae'r Cymru oedd y Cymrydorion, y cynfrydorion, y brydorion cyntaf, Ynys Prydain Gwir, perchnogion yr ynys fel bethau.